Croeso yn ôl Brewers, ac am y tro cynta erioed mewn hanes Brew yn y Bar, so ni actually mewn bar, fel ych chi'n gallu gweld. Yn lle, ni ar ca, yng nghanol Cwm Rondda, gyda'r hael yn tywynnu, gyda'r prif nod o gwario amser gyda Clwb Rygbi Porth yn dilyn lan i ail gêm Cymru yn erbyn Portugal di Sadwrn. Mae'n wir i ddweud bod y perfformiad a'r fuddugoliaeth yn erbyn y Ffijiaid ar nos Sul wedi wir ysbrydoli'r cenhedlaeth nesaf. Felly, ni yma gyda Minis a Juniors Clwb Rygbi Porth i ceisio ddarganfod eu barn nhw am y perfformiad ond hefyd am y pencampwriaeth yn gyfan gwbl. Be wnaethoch chi o'r uh, gêm o dydd Sul? Wnaeth ni gwylio fe mewn y tŷ, gyda'r teulu, wrth gwrs. Um, roedd e'n gêm agos iawn. Roedd yn ardderchog, wrth gwrs, ar erbyn y diwedd. Roedd ni'n ennill, ond ie, yeah, dyna beth rwy'n gwybod gwneud. Pwy uh, arosodd allan i ti yn y gêm na? A, dwi'n meddwl, Josh Adams oedd e'n dda. William Williams ar bas bas. Pa mae'r cais cynta wedi dod i Josh Adams. Ac yn edrych mlaen at y gêm erbyn Portugal, fel ti gwylwn o'n mynd? Mae yna, mae yna chwaraewyr gret yn y rheng, ti'n bod, uh, dyfodol disglair gyda chwaraewyr fel Lewis Reed Zammit, felly dyn ni'n gobeithio bydd y buddugoliaid i Cymru unwaith eto.
Hoff chwaraewr ti yn, yn tîm Cymru? Uh, Zammit.
Wyt ti'n gyflym? Ydyn. Wyt ti'n gyflym fel? David.
Lewis Reed Zammit wedi cael ei gais cynta yn hwpan y byd.
Os unrhyw chwaraewyr eraill i edrych mas amdano yn erbyn Portugal? Ie, yeah, dwi'n deall bod y tîm wedi newid eitha sylweddol, felly yn y tîm nawr, dwi'n meddwl bydd uh, Lewis Rizamed wrth gwrs fel ni'n dweud, ond bydd uh, Gareth Anscombe yn ôl yn y tîm, a dwi'n meddwl os, uh, os dwi'n gywir hefyd, bod uh, half penny nôl, felly Maen nhw'n mynd i bod yn chwaraewyr profiadol tuag at y tîm yn erbyn Portugal. Beth bydd y sgôr? Pwy a ŵyr? 30 i, i 10. Ti'n mynd i gwylio'r gêm di Sadwrn erbyn Portugal? Na.
Na? Ti'n mynd i gwylio'r gêm di Sadwrn? Os fi gallu.
So ti'n uh, edrych i mi mas i Ffrainc o gwbl? Dwi ddim yn mynd allan, ond mae'n gwell i fi gwylio yn y clwb uh, gyda ni lan fan hyn am porth. Mae'n atmosffer lan fan hyn, probably gwell na be fydd e mas yn Ffrainc.
Dyn nhw weld, bys ti, bys ti. O, oh, hwnna, backdoor. O, oh, Ardderchog, da iawn. Bach o trick from scratch, okay. So, uh, na i roi bel i mi, o'ch ddw bol in, a wedyn, the winner is the one who's scratch your back, barod. Crouch, pause, engage, and let's go. Oh, anna ti, da iawn. Yn edrych mlaen at y gêm erbyn Portugal, uh, fel ti'n gweld hwnna'n mynd? O, ennill.
Ni'n mynd i ennill. Fel ti'n gwybod hwnna'n mynd? Fi'n credu bydd yn agos eto, ond fi'n cael pob ffydd fydd yn mynd yn dda i ni. Eto, wrth gwrs, sori. Ie, yeah, fi'n fi cael pob ffydd bod ni'n ennill eto. Cymru neu Portugal?
Cymru.
Portugal neu Cymru, di Sadwrn?
Cymru. Edrych mlaen at y gymau yn Portugal, fel ti'n gweld hwnna'n mynd? A, fi'n meddwl roedd e'n bonus point win a

Byddai'n siŵr bod chi'n cytuno da fi, oedd e fwy fel Brew yn y Baw heno na Brew yn y Bar, ond byddwn ni'n nôl yn Clwb Rygbi Porth y dydd Sadwrn i gwylio Cymru yn erbyn Portugal. Felly, cadw eich lygad allan am y bennod nesaf ar Esbonydec Chwaraeon a Esbonydec Clic. Le boc pwyll.